Awe nos ta na Willemstad. Awe ta promé di yanüari binti diesnuebe. Ke mester mi ker a kuminsá ku deseá kada un di boso un felis aña nobo, pero dikon promé di yanüari? Bèn, laga mi kuminsá asina aki nan. Hopi aña pasá, na dies ocho sero nuebe, e inglesnan a disidí di traha un boto, den nan armada y nan a yamele Curasoa, no Curasao, pero bo ta scribie Cura soa. Anta e pregunta ta, ki mishi nan ta yama un barco den nan armada asine? Anto e contesta pesey ta prome di Januari diesocho sero shete. Na aña dies ocho sero shete, fo'i meinta trempan, kuater barku ingles, bou di guia di kapitan Charles Brisbane, a drenta e haf di Kòrsou i Normalmente tin un kadena ku ta span di punda pa otra banda ku ta stroba barkunan di drenta, pero e dia ei nan a keda sin pone e kadena ei. Konsekuentemente, e inglesnan a sorpresá tur hende i drenta riba un dia asina inesperá.

Fornaso a kuminsá basha bali kayon, entre sesenta pa setenta bali kayon a kuminsá basha riba nan, pero tòg Brisbane ku su ku su barkunan a logra drenta te Waigat i einan, Fort Nassau mester a tuma un desishon. E barkunan ku tin yen kayon nan ta dirigí tur nan kayonnan riba punda i nan a menasá bisa, Asi bosan ta sigui manda bala basha bala riba nos, awèl nos ta bai destruí punda. Anto na e momentu ei Fort Nassau, e tempu ei ta yama Fort Republiek, mester a tuma un desishon. Si no sigui basha bala riba nan, nan ta bai destruí punda. Ke manera nan a stòp Brisbane ku su hendenan a drenta. Tuma Kòrsou ke men laga mi sen seis sort di meinta na drenta pa dies sort di meinta ya kaba bo por bisa e fòrti a entregá su mes anto pa dies dos sort di mèrdia Kòrsou a kai bou di mando ingles Fort Republiek asina Fort Nassau tabata yama a bira Fort George, y asina e Curaçao keda nuebe aña bao di mando di e inglesnan. Ok, kemen ta manera masha dificil mes pa drenta den e mondi kinan, pero mabien hay un lugar, ta sa ki ta ey den.

Nos tur sa e historia di Samson. Nos sigui tende di dje, anto e kos ku nos tur ta kòrda ta kon ora el a kòrta su kabei, el a pèrdè su forsa. Anto, konsekuentemente, nos ta relatá semper e. pèrdemento i forsa ku su kabei. Pero mi ta kere e forsa ku Samson ta tin tabata bai muchu mas leu ku djis su kabei. E forsa ku Samson ta tin tabata den un promesa ku nan ta yama e promesa òf e voto di e nazireo. Delila ta bini i purba sedusié pa haña sa unda su sekreto ta. Anto despues di a gaña un par di bia, al fin al kabo e ta bisel lo siguiente. Asina el a keda persistí puntra maha diaden diafó. Al fin i al cabo Samson no por a soportá mas i el a conta e muhé tur cos. El a bisa, Nunca nan no a corta mi cabei, pasobra afó di promé cu mi a nace, mi tabata consagrá na Señor como nazireo. Si nan corta mi cabei, mi ta perde mi forsa i mi ta bira manera calke hende. Anto, wak, Samson cada bia di nobo ta bolbe conectá e forsa cu su cabei, pero e forsa no ta sinta den e cabei, e forsa tabata sinta den e presencia di Dios. Pero ora ta yega e parti aki, bo mester ta na bo tinu. Dios su gracia tabata continuamente hunto cu Samson, pasobra e ta tin e promesa aki riba su bida. Pero mi kier pa bo mira e tactica cu nos ta haña nos cune cada bia di nobo. Entonces aki ta e tactica di. Sorpresa e táctica cu pone cu ta pone un hende descuida. Asina ki e enemigo ta bini hopi bia. Anto Delila a haña Samson drumi. El a laga Samson drumi dushi den su scochi, corta su cabei i na momento cu el a corta su cabei el a laga e filisteonan bini. Anto ora e filisteonan a bini el a bisa, Samson, Samson e filisteonan ta aki, e enemigonan ta aki. Samson a lanta, oh aki nan ta bini e punto krusial ku bo tin ku bo tin ku mira. E ta bisa, el a grita, Samson! E filisteonan ta bini! Samson a lanta for di soño i el a pensa, Mi ta skapa mi kurpa meskos ku e otro bianan. Mi ta kaba ku nan manera nada. Awor ta bin e punto ku mi ke pa bo wak. Mi promé punto tabata ku el a kere ke por hasi manera semper ta hasi. Pero awor ta bini ke sorpresa. Paso e sorpresa ta, e ta bisa, pero e no tabata sa ku e biaha Señor a bandoné. Esaki a bira, e momento di deskuido a bira un preis grandi ku Samson mester a paga. E deskuido aki a kosta el e hopi. Anto awe nos ta ban wak kiko deskuido a kosta e pueblo di Kòrsou. Anto manera bo bisa bos nan anteriormente kabana diesocho sero shete inglesnan a drenta, nan a sorpresá e pueblo di Kòrsou, drenta i ataká nos. Anto niun hende no a spera pasobra ta un di yanüari, tur hende fiesta e dia promé, niun hende no a ferwagt ku pa un dia despues,

Awor aki nan nos ta den un santana, den un santana bieuer ku tin riba e plantashe Hato. Anto loke mi kier a kuminsá ku bisa tabata pa nos ban konektá tur kos ku otro. Anto esei ta e promé kos ta ku Samson a pèrdè su forsa miéntras e tabata na soño. Kòrsou a pèrdè su bataya tambe pasobra e tabata na soño. Samson a lanta fo'i soño, pero e no por hasi nada. E tiramentu di balikayon a lanta Kòrsou fo'i soño, pero e tabata un sorpresa muchu grandi, Kòrsou no por a hasi nada. Delila a haña Samson den un momentu débil. El a bisa, Ai, drumi seka mi, pone bo kabes riba mi skochi. Asina e hinka Samson den e momentu débil ei. Kòrsou, mesun kos, riba promé di yanüari tabata den un momentu débil. E no a verwagt nada i e inglesnan, e enemigu, a probechá di e momentu débil aki. Anto awor mi ke pa bo ban wak ku mi awor Kiko ta e preis ku bo ta paga pa e momentu débilnan aki? Deskuido a trese nos aki awe, pasobra e deskuido ei a kosta e persona den e gráfiko ei nan su bida. Anto nos ta papia di un kapitan ku yama Cornelis Gerardus Everts. Riba dia trinta i un pa dia un di diesocho sero seis pa diesocho sero shete kambio di aña el a fiesta. Pero ei mes ora el a mira ku e barku inglesnan a drenta el a disidí di bai subi e boto ku e ta kapitan di dje barku di guera, subi riba dje anto huntu ku e otronan el a bai bringa e inglesnan. Pero e sorpresa, e descuido tabata di mas. Nan a manda un bali cayon riba dje, anto e bali cayon a dale den su cabes, anto ey el a bin muri. Akinan, su siguiente dia, dia dos di januari, diferente oficial of oficir ingles y hulandes a bini y derele na e lugar cu bo ta mira aki. M'a haña un articulo. ku ta papia di Cornelis Gerardus Everts ku ta dera akinan. Esaki ta su ruman ta bisa ora e ta skibi di dje, e ta skibia na ingles i e ta bisa, Departed this life on the first of January eighteen oh seven my brother Cornelis Gerardus Everts captain in the Dutch Navy commanding the Kino Hasselaar frigate and likewise the harbor or road of Curaçao. A cannonball struck him in the head, while abandoned by the fort, he, like a man of honor and a brave soldier, defended the post entrusted to him on his honor and oath. While abandoned by the fort, ke men e no ta tin e respaldo di fort tin mas, e tabata para e so eynan. Pero yamer pa descuido di, no e, pero henter e, e manera ke comunidad a anda ke situacion. a pone cu e ta aki awe. E descuido di Samson ta ta cu al fin y al cabo el a coste su bida. Y ta p'esey Jesús ta bisa nos cu nos mester ta alerta, nos mester haci oracion tur momento, pero nos mester ta alerta tambe. Nos mester ta alerta pasobra e enemigo ta cana rond manera un leon cu ta grita. Ke men. Tentacion t'ei djis, djis, manera bisa na Holandés, om en hoek. I ta basei den Génesis kuater versíkulo shete, ora Dios ta papia ku Kain, e ta bis'é, Kain, dikon bo kara ta sin'ei? Si bo sa di hasi bon, bo por ta kontentu, pero si bo laga di hasi bon, piká ta na bo porta, e ta lur bo i e ta kla pa ataká bo. Wow! Mi kier menen ta basei, bo mester ta na bo tinu. Tur ora bai pasobra enemigo ta probechá den e momentunan di debilidat. Al fin i al cabo e les ta esaki, nos mester ta na nos tino, nos mester vigilá continuamente. Anto ora esaki ta e cos cu hopi bia bo ta haña un hende cu ta bisa, Ah no, mi ta fuerte. Bai e bo ta bisabo, ora bo ta kere bo ta fuerte te ora bo mester wak pa bo no cay. Kimen nunca no cana cu idea cu, Mi ta fuerte suficiente. No, semper sea humilde. I semper vigilá i bisa, Señor, yuda mi, yuda mi pa mi ta na mi tino, yuda mi pa mi por vense den e mundu akinan i yuda mi pa mi logra. Anto, Kristu Hesus, yena mi kurason ku mas di bo pa mi por parse bo mas i mas tur dia. Anto, ora, ora bo ta kana konsiente ku bo mente fihá riba e kosnan di Kristu, bo por vense tur e kosnan ku ta bini riba bo, pasobra mas grandi ta Esun ku ta den bo,